Amakuru ago. Paramenti yacwamu kwongyeraho shiringi enkumi itaano aha sente ezirikuheebwa abagurusi n'abakaikuru hamwe n'okukyendeeza aha myaka ei baine kutungyiraho esente ezo okuruga aha myaka kinaana okuza ahari nshanju n'etaano y'obukuru. Akakiiko ka Paramenti ak'eby'embaririra kagyamu kutandika n'omwaka ogurikwija abagurusi n'abakaikuru abarabe bahikize emyaka nshanju n'etaano n'okweyongyerayo ahaiguru nibaija kuba nibatunga shiringi emitwaro eshatu buri kwezi. Ripooti eyaashomesibwa minisitule y'eby'esente eri izooba neeyoreka ngu omubaro gw'abagurusi n'abakaikuru abaganyirwe omu puroguraamu ya sente ez'abagurusi n'abakaikuru beeyongyeire okuruga aha mitwaro munaana enkumi itaano rwenda rwenda ashatu na babiri omu kwezi kwa ikumi na kumwe omwaka ogw'enkumi ibiri abiri na gumwe gwaza ahari emitwaro munaana kakaaga na kinaana omu kwezi kwa ikumi n'ebiri omwaka gw'enkumi ibiri abiri na gumwe. Omuhwezi wa sipiika wa paramenti Anita Amongi yaragiira minisitule ey'ebyesente okwanjura orukarara rw'abashuubuzi abagurize ebyamaguzi byabo gavumenti ya South Sudan abashashwirwe okurwanjura omu paramenti. Eki kiijaho ahanyima ya minisita w'eihanga ow'ebyesente Henry Musasizi okugambira paramenti ngu gavumenti yahitsya za dora za America ezirikuhika obukaikuru abiri na mwenda ez'erikushashura abashuubuzi abo. Omunyamakuru waitu Jemima Ayebare naatuhitsyamu ebirikukira. Abany'ishengyero baine okwetomita ahari gavumenti ahabw'okukyererwa kushushura abashubuzi abanya-Uganda abaahaire eby'amaguzi gavumenti ya South Sudan. Abany'ishengyero aba nibagira ngu n'obu gavumenti ya South Sudan yaaraganiise ngu gavumenti ya Uganda eshashure abashubuzi aba kandi ngu yo egume neebanjibwa, eija eshashure nka looni, okuhitsya hati abashubuzi tibakashashwirwe. Nibagira ngu bakafuna okumanyisibwa ngu kampuni ezi bashashwire n'ezo eziine akakwate n'abantu b'amaani omu gavumenti. Omu kubagarukamu, minisita w'eby'esente Henry Musasizi ayorekire ngu gavumenti obwahati eshashwire abashuubuzi obukaikuru abiri na mwenda bwa doora, ngu kandi obwahati hatsigireho obukaikuru ikumi na bubiri bwa doora za America kandi ziri hakye kushashurwa. Musasizi nashoboorora ngu gavumenti ebaire eshashwire omu bicweka kandi na sente ezitsigaire niziza kushashurwa. Eki kitumire Anita Among, omuyambi w'omugambirizi w'eishengyero, kuragira minisita kuheereza eishengyero ninga shi parliament ekipapura ky'abashuubuzi abaashashwirwe hamwe n'abo abaraashashurwe wiiki erikwija. Aha bwa Radio West, ndi Jemima Ayebare.
Webare munonga Jemima Ayebare ahabw'okutwitsyaho amakuru ago. Omu makuru agandi, ab'ebyokwerinda omu kyanga ekya Rwenzori West baayemereza emirimo y'ebitongore bishatu ebirikukorera omu kyanga eki obwo barikworeka ngu harimu obutari buringaaniza omu mikorere yaabyo. Ebitongore ebyayemerezibwa harimu ekya Indigenous Banyoro of Buweekula Singo and Tooro Repariations Agency Limited ekya Bunyoro Kitara Reparations Agents Limited hamwe n'ekya Baruuri Banyara Reparations Agents Limited. Ebitongore bishatu ebi nibigambwa kuba bitwire nibikunga abantu okubyegaitaho omu hururu ey'okureeba ngu byatunga eitaka ryabyo omu kyanga ekya Bunyoro eryabaire ribaihirweho okureeba ngu baarigarukana. Eryasto akateebwa RDC owa Kyenjojo nagya ngu ebitongore ebi bitwire nibyiha aha bantu esente oteireho na n'okwinegyeza okushoroora omu bantu omu byanga ebyo.

Omu mwaka ogw'enkumi ibiri ikumi n'ena, ebitongore ebi bikatwara gavumenti ya Uganda omu kooti otaireho na Kabaka wa Buganda hamwe n'akakiiko aka Uganda Land Commission barikubitura okubaibira eitaka ryabo okuruga ahari baishenkurubo omu kyanga ekya Bunyoro. Solomon Muhumuza ori memba wa Bunyoro Kitara Reparations Agency Limited naagira ngu ebyo byona ebirikubagambwaho tibiine buhame. Minisitule y'eby'amagara eri izooba yahamya abantu nshanju na munaana abasya abaashangwa baine endwara ya covid 19 ekyareetera omubare gw'abantu abahamiibwe okuba baine endwara egi omu Uganda baahika emitwaro ikumi na mukaaga rukumi rwenda makumi ana. Minisitule hoona yahamya abandi bantu mushanju abaitwa endwara ya covid 19 kandi abantu enkumi ishatu bitaano na makumi ana nibo baitsirwe endwara egi kuruga ebarukaho omu Uganda omu kwezi kwa kashatu omu mwaka ogw'enkumi ibiri na makumi abiri. Abantu abakizire endwara egi nibingana emitwaro mwenda kenda bishatu abiri na mwenda kandi abarwaire igana nshanju na mushanju bonka nibo bakiri omu marwariro nibaragurirwa. Za doozi z'omubazi ogwa Covid nineteen zirikwingana obukaikuru ikumi na bubiri, emitwaro nkaaga na mwenda, kakaaga, rushanju, ana n'emwe nizo zaaherize okukoresibwa omu hururu ey'okutsirika endwara ya Covid nineteen omu ihanga ryona. Obwo eby'entaatsya birikugaruka omu buteeka, omuny'eishengyero-kazi owa disiturikiti eya Buhweju, Olive Katwesigye Koekyenga, nayenda abanya-Uganda okuta amaani aha bintu by'omugasho. Koekyenga nagira ngu n'obu endwara eya Covid nineteen etaitsire bantu baingi, beitu hoona eteganiise munonga eby'entaatsya y'eihanga ahi za bizinesi ezimwe zaakingirweho. Aine amatsiko maingi ngu abantu baaheza kugira omujinya gw'okukora

Ebyo byona n'obu bibaireho, tumanye ngu Ruhanga akitwiniire pulaani. Kandi niinyenda kushaba na naimwe ngu muteho amaani tubaase kutandikira aho, reero tubaase kugumizamu tugyende omu maisho. Ahabw'okuba ku okuba okiri omu nsi, nooteekwa kwetebeekanisa kureeba oku oraabeho na n'oku oraabaiseho amagara gaawe n'eka yaawe na n'abarikukunda abari haihi naiwe. Nimbashaba kukozesa amaani kwebiisaho.
Olive Katwesigye Koyekyenga ori omw'eishengyerokazi owa disiturikiti eya Buhweju. Ocwekyiize Radio West Radio Best aga ni gamwe omu gu twakwihiraho eri ihanga. Minisitule y'eby'obwegyese omu ihanga erya Mozambique neegira ngu amashomero gari kuhika kanaana nigo gasiisirwe eihunga esande ehweire. Za tenti zaaherize kuteebwaho okubaasa kukoresibwa nk'ebibiina eby'abeegi barikuhika emitwaro makumi ashatu hamwe n'abashomesa enkumi ina na rushanju abateganisiibwe eihunga eryo okuba baaba nibashomeramu. Eihunga ritaire ekyanga ekya bukizi bwa buryo bwa Afrika esande ehweire nikwo kwita abantu barikurenga omuri kinaana n'abandi baingi baatsigara bataine butaaho. Ekyanga ekyo obwahati, Kiri omu kizibu eky'okwija kuteerwa eihunga ery'omurundi gwa kabiri eririkuteekateeka okwija kuteerwa ekyanga ekyo omu sande egi etakahwireho. Amaka maingi gariyo nigagurira kimwe eby'okurya okureeba ngu eihunga eryo ku ryaza kuteera ryashanga abantu baine eky'okurya omu maka gaabo. Ohurikiriize amakuru aho niho gaagarukira. Oraare kurungi.